Ames lxir fell-awen ay tmaten di setma leqbayl. Bla cek, wid yettḥessisen iḍ-agi, ḍsenen gar wid izedɣen taddart neɣ temdint nwen, yiwen uderɣal. Imken argaz-nni idderɣel si talalit-is, neɣ imken d lehlak i t-ileḥqen, i t-isderɣlen. Ulac leɛtab am leɛtab n win ur nettwali wara ddunit i s-d-izzin, la akked udmawen n warraw-is. Iḍ-agi, bɣiɣ ad awen-steqsiɣ, s lḥenna, S lḥadaqa ɣef iderɣalen-agi, ɛni ssen ma aderɣal i izemren s iman-is ad ixtir gar sin iberdan zdat-s, abrid i s-ilaqen ad itebɛa. Isefk-as i uderɣal ur nettwali acemma ad ittkel ɣef win ittwalin, ad s-imel abrid ara itebɛa, ad t-irafeq deg ubrid-nni, Yak. Lameɛna, ma yella win i t-irafqen d aderɣal iman-is, acu ara yeḍrun yid-sen? Ad ɣlin i sin ɣer uxerdus. Ala d win iferrzen swaswa i izemren ad s-isken abrid i win ur nettwali ara maḍi. Akka gen ya leḥbab, s wayen yeɛnan ubrid Ṛebbi. Win ur nessin ara d acu d tidet Ṛebbi, win ur nferrez ara acu d abrid d tidet yettawin ɣer Ṛebbi, amek ara iḥeqqeq anwa d abrid ara yetbeɛ?

Nessen swaswa s wayen nessel deg radyu seg wass ɣer wass belli ddunit texṣer, qrib ad tfak ddunit-agi. Awal Rebbi yeqqar-aɣ-d d lweqt ad d-awkim giḍes aṭas ayagi seg yiḍ iqerb-d wass. Iqerb-d lweqt mi ara nbedd akk zdat Rebbi lḥekkem ameqqran, lweqt ad nḥeqqeq anwa d abrid n leslak uqbel ara ifat lḥal fell-aɣ. Yiwet lḥaǧa nesnit akk, Ṛebbi d tafat, ulac deg-s ṭṭlam. Lameɛna awal Ṛebbi yessefhem-aɣ-d ma neqqar nemɛacaṛ d Ṛebbi, lameɛna nleḥḥu deg ṭṭlam, nettskiddib, ur netbeɛ ara tidet. Acḥal medden ttdeɛɛun Ṛebbi, lameɛna leḥḥun deg ṭṭlam n ddnub, ttskiddiben, xeddɛen, sekkṛen, ttdebdiben s ssḥur. Ṛebbi yessefhem-aɣ-d leḥwayeǧ-agi, ttilin kan deg ubrid n ṭṭlam. Ihi ma nettdaɛu Ṛebbi lameɛna nxeddem leḥwayeǧ agi, nettskiddib, tidet Ṛebbi ur telli ara deg-neɣ. Yettwakteb diɣen, Win iqqaren netta di tafat, lameɛna ikreh gma-s, mazal-it di ṭṭlam, ur issin sani yettṛuḥu, alaxaṭer ṭṭlam yesderɣel allen-is. Iṭṭulem leɛqel deg igadagi, beɛden ɣef tudert Ṛebbi ɣef ddemma i yir ubrid ay tebɛen, ɣef ddemma n taɣert n wulawen-nsen. Ani la win yettḥessisen iḍ-agi isɣaren ul-is ɣef tafat Ṛebbi? Acu i txeddem tafat? Tettfeǧǧiǧ mkul amkan, tessedher lwessex d wayen ur nelha ara. Yenna-d Sidna Ɛisa, medden d ṭṭlama iḥemmlen wala tafat, alaxaṭer lecɣel-nsen diri-ten. Ani ur izad ara ṭṭlam d cceṛ deg ddunit ass-agi? Acuɣef? Alaxaṭer medden ttun Ṛebbi, ttarran ddehn-nsen ɣer lmir n ddunit, Cciṭan. Ɣef ayagi ttwaɣelben s tiḥila-ines. Ṛebbi yessefhem-aɣ deg wawal-is, ma iḥaǧeb inǧilen-aɣ, iḥeǧǧeb ɣef idak ifennun, ɣef idag ur nettamen ara. Yumi Cciṭan Ṛebbi lequr-agi, isderɣel leɛqel-nsen, iwakken ur tettcerriq ara fell-asen tafat n Inǧil lɛaḍima n Lmasiḥ, yellan d ṣṣifa Ṛebbi. Ala xaṭer Ṛebbi i nana tecɛeceɛ tafat seg ṭṭlam, d netta i yecɛeceɛen deg wulawen-nneɣ i ulemɛan n tmussni n lɛaḍima n Ṛebbi deg wudem n Ɛisa Lmasiḥ. A leḥbab, ma tesɣarem ulawen-nwen ɣef tafat n Yinǧil, tettakem-as afus i Cciṭan, yebɣan ad ken-isderɣel, ad ken-irafeq deg ubrid n ṭṭlam yettawin ɣer lǧehnama. Ur ttili-t ara d iderɣalen

Llan ilemẓiyen ittḥessisen yettmeyyizen swaswa deg wulawen-nsen yerna aṭas ayagi acu d tidet Ṛebbi iwakken ara t-tebɛen. Aderɣal ur nettwali ara merra ma yufa win ara t-yerren iẓri-ines, ɛni ur iḥeqqeq ara seg wass-nni belli yufa ameslek iǧehden Lmeɛna amezwaru yessefk-as ad yejreb afus umeslak n yislaman. Inǧil, tektabt-nni ɣef i kunen iḥarem cciṭan d wid i t-itebɛen, iḥekku-yaɣ ɣef yiwen uderɣal ijerben tazmert n Sidna Ɛisa ad s-yerr iẓri-ines. Sidna Ɛisa Lmasiḥ, win ittusman tafat n ddunit, yezmer ad ifeǧǧeǧ ulawen-nwen iḍ-agi, iqqar-awen, win i itebɛen ur ileḥḥu ara di ṭṭlam Lameɛna ad yesɛu tafat d tudert. Ass-a bɣiɣ
a wen-meslayeɣ ɣef yiwen uderɣal amek i t-isseḥla Sidna Ɛisa. Ata wakken illa, akken iqerreb ɣer Yiriku, yiwen uderɣal iqqim ɣer rrif n ubrid ittṣerrif. Dɣa mi yesla i lɣaci ttɛeddayen Isteqsa-ten d acu yellan. Nnan-as, D Ɛisa Nnaṣari i yettɛeddayen. Dɣa iɛeggeḍ, Ɛisa a mmi-s n Dawid! Ḥun fell-i! Wid yellan zdat-s lawmen-t iwakken ad susmen, lameɛna netta iɛeggeḍ akteṛ-nsen, A mmi-s n Dawed, ḥun fell-i! Dɣa Ɛisa ibedd, yumeṛ ad s-t-id-awin. Mi d-iwweḍ ɣur-s, yenna-yas, Acu tebɣiḍ ad k-t-xedmeɣ? Iǧaweb-it, A Sidi, ad iyi-d-yuɣal yiẓri-w. Ɛisa yenna-yas, Wali, laman-ik i k-isseḥlan. Imiren allen-is ldint, iwala, dɣa itebɛ-it, iḥemmed Ṛebbi. Medden akk i t-iẓran ḥemmden Ṛebbi, ata wakken iḥla uderɣal-agi. Mi yesla i lɣaci ttɛeddayen, yesteqsa-ten d acu yellan. Nnan-as, D Ɛisa Nnaṣari. Dɣa iɛeggeḍ ɣur Sidna Ɛisa, isseḥla-t acḥal i yeččur d lḥenna ɣef leɛbad ass-a. Tzemreḍ a gma, tzemreḍ a weltma ad tɛeggdeḍ ɣur-s am uderɣal-agi, ad k-isseḥlu deg lehlak-ik? Ad k-isseḥlu deg wayen yellan, ad k-isseḥlu deg mkul ḥaǧa. Aderɣal-nni mi iɛeggeḍ ɣur-s lɣaci, bɣan ad susmen walakin nekkni ayetma ass-a nettmeslay-awen-d dagi ɣer rradyu, nɛerḍ-ikun bla dasem ɣur-s Ɣer umsellek-nwen, ɣer umsellek nneɣ, nella am kunwi, yiwen wass ur nesɛi ara amsellek, nleḥḥu am wulli mkul yiwen yettruḥ deg ubrid-is, walakin yiwen wass neɛqel menhu i d amsellek-nneɣ, neɛqel menhu-t Sidna Ɛisa. Mkul yiwen deg-neɣ dagi izmer wen-ifk cchada amek i yeqbel Sidna Ɛisa deg wul-is, walakin. Kečč i d-ittḥessisen ass-a, tzemreḍ ad tqebleḍ deg wul-im u ad am-d-yefk tudert tajdiṭ u ad imḥi akk ddnub-im u ad tiliḍ d tarwiḥt tajdiṭ, tiliḍ d lmumen U lbaraka n Sidi Ṛebbi ad tili daymen fell-awen. Yenna-d Sidna Ɛisa zik i kra imṛabḍen n lecyax i d-yusan ɣur-s, Usiɣ-d ɣer ddunit i wakken ad ḥekmeɣ gar imdanen, i wakken igad ur nettwali wara ad walin, igad ittwalin ad uɣalen d iderɣalen. Ad tinim, Amek akka? Ɛni Sidna Ɛisa yebɣa ad ikkes iẓri i wid ittwalin, ifehhmen abrid n Ṛebbi? Ibɣa ad ten-isefhem Sidna Ɛisa i wat ddin-nni belli ḥesben ttwalin, lmeɛna s tidet mazal d iderɣalen. Nutni nnan-as i Sidna Ɛisa s zzux, Ihi ula d nukni d iderɣalen? Ɛisa yenna-yasen, Lemmer tellam d iderɣalen tili ur tesɛum ara ddnub, lmeɛna imi teqqarem nettwali ddnub-nwen mazal-it. Acḥal d abrid d zzux laged nnif i sderɣlen medden. Ad iḥseb iman-is walbeɛḍ aḥqiren zdat Ṛebbi ala xaṭer yettseddiq, yettẓalla, yettuẓum, lmeɛna s tuffra argaz-nni neɣ tmeṭṭut-nni tetbeɛ mkul ṣṣifa n cceṛ. Cfiɣ akka i yella lḥal s yiwet temɣart i ssneɣ zik. Tettas-d ɣur-i ad s-wteɣ tisegnatin imi tesɛa yir lehla deg yidmaren-is. Acḥal d abrid, tenna-yi-d s nnif, ur ḥwaǧeɣ ara Sidna Ɛisa nwen, ul-iw am uyefki, ttẓallaɣ, xeddmeɣ lxir. Lameɛna tameṭṭut-nni tettwassen deg taddart-nneɣ ɣef lecɣal-nni n ssḥur ay txeddem s tuffra. Cfiɣ yiwen wass tusa-d ɣur-i tettmettat, izad fell-as lehlak, tewweḍ ɣer lmut, tettergigi s lxuf, tenna-iyi-d ugadeɣ ad mmteɣ. Acu ɣef ara tugad lmut? Ɛni ur tettẓallel ara? Ɛni ur iyi-d-tenna ara ul-is yella am uyefki? A leḥbab, tessnem akk acu ɣef tugad? A lxaṭer akken i k-d-yenna Sidna Ɛisa i wat ddin-nni, i s-yenna i temɣart-nni, i aɣ-d-yeqqar irkul, Ay iderɣalen, ma tḥesbem tettwalim s lḥasanat-nni tetebɛem, ddnub-nwen mazal-it seddaw lḥasanat-nni. Teslam iḍ-agi a yetmaten di setma am akken tidet tella deg Lmasiḥ. Tḥefḍem ɣur-s. Sidna Ɛisa Lmasiḥ yusa-d ɣer ddunit ad iwwet ɣer uẓar n ddnub, ad issenger lcɣel n Cciṭan deg ulawen-nneɣ, lxaṭer win i yesderɣel Cciṭan ur isin s ani iteddu. Lameɛna win itebɛen Sidna Ɛisa ur ileḥḥu ara di ṭṭlam, lameɛna ad isɛu tafat tudert. A leḥbab, Ilit gar wid isselmen iman-nsen i Sidna Ɛisa d tafat-is. Ay gma, ldi ul-ik i Sidna Ɛisa d tafat-is iḍ-agi. Ad k-isken ddnub-ik, dɣa ad t-imeḥḥu, imi yefka iman-is d lfdi fell-ak, iwakken ad k-isserreḥ si ddnub i k-icekklen, i k-isderɣlen. Kker, ad k-inewweṛ Lmasiḥ.

ad k-tebteɣ ad tessutrem yiwet ktabt s taɛrabt isem-is lɛaḍima n lmasiḥ neǧaweb i kul tabrat i aɣ-ittawḍen ma tketbem ur tqeblem ara lǧawab ktbet tikkelt nniḍen talbet-as i rebbi ad iɛasef tebrat-nni ciṭan issen ad isayes wid ittqelliben tidet ataya leɛlwan-nneɣ nuba lexbar lxir Boîte postale 141 Monte Carlo, Monaco s taqbaylit Nuba lexbar lxir tabwaṭ n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco ḥasis tazka tamlit f lweqt-agi i nnuba aman yeddren yiwet nnuba i wid yebɣan ad fehmen akteṛ f ubrid n sidna ɛisa ḥasiset